Di rêyeka dûr de dimeşim. Aliyekî rê û aliyekî min. Çar wextê salê li rex min in û ez diherkim. Li ber gavên min Hestên min pê lê dikim, diçim û diçim naqedin. Di çavên min de stirk direvin. Stirk di bin çavên min di rê de rewa dibin. Lê tu ey can pênc wext pê dikevî. Gulîstan, Goristan, Rê û Rê, Ez Hitler û Melek roj û şev di nav hev de wek bêhna min, kesera min ê rê diqelişe. Firmêskên min ên berî Hezretî Nuh dê cîhan dagirta. di neqebê de zayîn û mayîn hildiweşin, bi cêwî rê û rê. Tîrûj û heyv di çavê min de stêrk dê biafirin. Hênû dixwazim ku gavekê di rê de biperçiqînim û herim rê û rê. Merheba gelê te baş şevan in hêja bernama hest û helbest vaye careke din li ser ekranên we ye. Vê weşanê jî em ji Amedê dikin. Ameda paytexta êş û azarê. Îro şeşê heyva Îlonê du hezar û panzdeh ye. Nîvê Amedê ji hêla desthilatdaran ve hatiye dorpêçkirin. Ketin û derketina bajêr qedexe kirine. Xelk ji malên xwe dernayê, zilmek li kolanên Amedê tê meşandin. Û Cîzir û Ferqîn û Lîce û Warto û Şirnex û Gever û Hakkari û gelek bajarên me yên din. Em di eyama vê rastiyê de bernama Hest û Helbestê pêşkêşî we dikin. Ango helbest carekê din dibe axîn, dibe hawar, ji dilê helbestvanên Kurd difire ber bi dilên we ve. Em hêvî darin ev bernama jî bi dilê we be. Rêzdar Çetîn Lodî helbestvanekî hêja. Helbestvanekî ji dilê Botanê wê bibe mêvanê bernama me ya îro. Lê pêşî werin em bi hev ra li jiyannama Çêtîn Lodî temaşe bikin. Çêtîn Lodî di sala hezar û neh sed û heftê û heştan de li gundê Lodê Ya navçeya Dihê ya ser bi Sêrtê hatiye dinê. Dibistana seretayî li gund, li nava çand û kelepora kurdî ya Resen de xwend. Heyanî bi dozdeh saliya xwe li gund ma. Jiyana kurde warî ya li gund ji bo helbestvaniyê jê re bû dibistanek û çavkaniyek sereke. Piştî çendekî bi malbatê koçî bajarê Êlihê kirin. Li wir Li jiyana sext de ya li bin nîrê asîmîlasyonê rasthatin. Çetîn Lodî dibêje ku axaftina bi tirkî û jiyana bajarvaniyê bandorek neyînî li ser min kir. Min jî ev diltengiya xwe nivîsandina çarîn helbestan vegot. Heya ku me têvî û azadiya welat derketin, min navek ji berhemên xwe re nedidît. Piştî wan weşana ez tê gihîştim ku tişta ez dinivisînim jê re helbest tê gotin. Piştî ku li hunera nava xwe de rast ê û bi helbestan re dibe heval, nivîsên xwe nîşanî hostayên helbestan dide. Gava ku wî helbesên xwe dixwendin keyfa guhdarvana gelek jê re dihat. Di wan salan de li xwe mikur hat ku êdî bê helbest nivisandin nikare berdewam bike. Li pey re biryar da ku berê xwe bide pirtûkên li ser teoriya wêje û helbestê. Cihê ku zarokatiya wî lê derbas bûbû, çand û hunerê bandorek mezin li ser kiribû. Ji ber ku lorîk, kilam, heyranok û stranên herêma Sêrtê bi nav û deng in. Dema helbest an nivîsekê dinivîsîne, baştir hêst bi kurdewariya xwe dike û hêst bi kûrahiya hêstên netewî dike. Gelek helbest û nivîsên Çetîn Lodî di kovarên weke Çirûsk, Tîroj, Kovara we, Nûbihar û Keske Sorde hatine weşandin. Piştî gelek salan helbestên xwe dide ber hev û bi weşanxaneya Nare li hev dike û di sala du hezar û sêzdan de pirtûka xwe ya yekem bi navê Rê û Rê çap dike.

Em pêşiya vê hestê te di derbarê vê zilmê de bîstînin. Tu çi hîs dikî? Mamoste yanî qasê ku ew welîdîn sala hezar û neh sed û heftê û heşta vir de ji xwe nêv siyasetê de welîdîn. Dûra rastî heta îro sî û şeş sî û heft sal çêbû û rastî jî rojekî xweşî û wek cîhanê wek mirovê ku Serdest me xweşî û rehatî neyt. Yanî ev alê aborî de ye, alê ew kê de yanî tim dewletê ser me nexweşî û zilm rewa dît. Yanî ev ji me re pîroz dîtin. Ya rastî tiştekî din jî alê olî de tişta herî bi qîmet mirov e. Cîhan ji bo mirov hatiye avakirin. Tişta herî qîmet pîroz dewlemendî lê mixabin îro em dibînin ku vê rojê vê deqê ser mirova bazirganî tê kirin. Ji ber wê yekê Bazirganiya kuştinê, xwînê, mirinê tê kirin û qetlîam û tunekirin ji Kurda re wekî wekî Qederekê tê ferzkirin. Yanî bi rastî jî ez pir xemgîn im yanî ku em va tişta dibîzin û çavê xwe dibînin û û do ji do ne pêr berî du roja li Esen Tepa me Îlihê hinek malbatê Şengalê ku hatibûn bi ware me bi teklîf axaftin kir. Bi rastinî ew tiştê ku hatî sêra Em û ê civat em tev giriyan. Rastî jî ew êşt. Keresata Şengalê bi serî xwe tofanekî mezin e ku bi serê her Kurtî de hatî ê dilê me diqelişê. Hewqas zilm bes. Em vegerin ser helbestî. Rêzdar Çetîn Lodî beriya bernameyê me û te me sohbet kir û te ji min re got ez etar im. Kolan bi kolan xalîçe û betaniya digerînim, difiroşim, debara xwe dikim. Û her wiha te got, Min tenê mekteba seretayî xwendiye. Lê helbestekî heta jê were bejim bilind, helbestekî xweş, helbestekî di warê hunandine de wekî tevnekê ji destê dayîkek kurd derkeve te nivîsandiye û dinivîsînî berhemekî heta jê were Xurt. Çawa çêbû? Çîroka vê ji me re bêjin. Mamoste bi destpêka helbestê rastî jî sala hezar û neh sed û nod û pênca me TV de programekî dest pê kir. Neşa ji me bernama dengbêja bû. Wê derê dengbêjekî got nava her mirovekî de muceverek heye. Rastî jî berê hêj meyliya min ser hunerê hebû. Saeta min venek televîzyonê de guhdarî dikir a roman, çîrok û lê bi rastî min nizanîbû min de xwiliqandine ke ez zanim tiştek heye lê navek lê nayê kirin. Qalibê wê ne xuyayî bû. Qalibê wê ne xuyayî bû. Dûr e ku ku nava her kesî de mucevher bila kes wê mucevherê bi xwe re nebe gorê. Bêguman. Bêguman. Ez jî li xwe fikirîm rastî jî ez zanim tiştek min de heye lê nizanim nav lê bikim çi ye Bûwer bikin hefteyekî ez nerazam û li xwe geriyam gelo çi ye yanî ev dibêjim me got alê hunerê de min got gelo saz be tembûr be yanî tembûr be stran be ji çi be ez rastî ez zanim ew tişt ba min tune lê alê nivîsê de ev xwe hesiyam ku tişta ku ez dibêjim li hev tê yanî tu çi anî başî ez zanim berdewama wê tê ez çi dibêjim Yanî rêkê rêkê cokê jê re vedibe. Bi rastî jî min dû re hinek tişta ku hat bîra min hevûk çêkirin çarîn çarîna dua heta ku helbe helbest û hevalê ku me yê azadiya welat de dixebitîn min nîşanê wan da got ev helbest e. Min got belkî çêrok be belkî roman be lê wan neav lê kir Wisa me dest pê kir. Di nav demê de di parzinê re derbas bo parizî û pexşan çû, nivîs çû û qalibê dî çû helbest ma. Helbest ji bo Çetîn Lodî çi ye? Yanî bêguman di jiyana te de gelek qadên cûrbecûr hene, gelek rengên cûrbecûr hene ku ji bo te qîmeta wan gelekî berz û bilind e.

Heta nefesa talî min got, ez ê kurdî binivîsînim û çand û zimanê xwe xwedî derim û qismet be heta talî jî ev xwedîyê bîrsozê me, bîrdozê me xwedîyê helwestê me. Mala Tava. Çetîn tu botiye, kurmanciya te re jî xuya dike. Kur kurdiyekî wekî stranekî, wekî helbestekî xweş û delal. Coxrafya botanê, jiyana wê derê. Kurdiya wê derê, stranên wê derê ê xas mana em wexta Kurdistanê bidin ber çavê xwe gelek heremê me hene ku dibir da Kurdbûn û nirxên bi Kurdbûnê ve girêdayî xas mana li ser ninga mana paqij mana nehatine asîmîle kirin. Tu jî ji deverekê wiha tê ji botanê tê. Ji botanê bûyûn tehsîrekî çawa ser helbestê, ser stranê, ser hunerê dikê. Ji ber ku te dî dilekî zelal e, di aliyê ramanê de fikrîn de yani nasnameyekî zelal maye. Hêzekî çawa dide te ji botanê bûyûn tij dihê ye, ji erûhê ye. Belê, em ji gundê wê lodêne paşnavê mil. Te ji gundê xwe girtiye. Belê, ji gundê xwe girtiye. Bi rastî jî mamoste botan dergoşa Mezopotamiya em dibînin û wisa tevî. Bi rastî jî gor ku li kolînek ku min nêz de ew kirî ê herî xwe zimanê wî a şêlû nebûyî êk jî botan e. Bêguman. Bêguman. Wê weriyê de yanî belkî ew xwezayiya wê, ew bêhna wê, ew Bayê wê belkî ew çiyo deşto belk ki ji ber ku dergûşa ewle ji ber ku em wê dergûşê de hatine pêsura wê me av xwarê û em hêz bûne belkî ku wê em rastî jî tamekî belkî serê ewil de duwazdeh saliya xwe wirdetir em îlehê dijîn lê hêjî ji ber ku helbest rast û rast pê êxilafî bikevê got, Heke ku du helbest me nivîse bi ez sê em berê xwe dine botan. Bi rastî jî wê derê wek mezinek wek Damara helbestê li li Elihê çiqas xurt e em bêjin hûn çend kes in helbesta dinivîsînin li Elihê hûn dikarin yanî wekî helbestvanê ku li wir dijîn hevdu bibînin bi hev re kom bibin bijîvin helbestê nîxaş bikin derfetê we hene. Belê mamoste berî neh deh ma me komela nivîskarê Kurd Navend Amed lê şaxekî îlehê me vekir. Vêga endam em bîst û heşt heb in û em pênc heb helbestvan endam in. Ê çîroknivîs û romanivîs e ew cuda. Em hev em pir xwe şans dibînim ku rêz êk wek mamoste Berken Berehre em bin atolya wî de derbas. Sîlwan Berkem bera yek ji stûnên mezintirîn yê helbesta kurmancîye îro bê guman û nîqaş em di biriya vê helbestê jî rêz û silavê xwe jê re bişênin. Belê em werin ser yani rewşa helbestê li Elihê û derdora Elihê û danûstandan û nêzîkî Amedenê jî gelek helbestvanên Kurd li Amedê hene têkilê web Amedê re Yanî yê bi minasebeta helbestê çi astiyê dane? Mawse ji ber ku ji xwe ve saleke me got deh meh ne deh teqrîben em şaxikiyê komilê wek din jî ê ku nivîskar em saya kovara weşanxana wek din kêm zêde em havalê ku helbestvan ê Amedê ê Batmanê î li hît taybet kêm zêde em tev jî hev nas dikin û em kêm zêde ew jî bûyî me şanseke hek mirov tenê helbestvan mirov ê zaf şo qayît be pozbilind be belkî jî wek firewnîkî mirov re çêbin lê rastî jî em hev berhemê hev dixwînin û bi hev çêwirin û kam çikin Danûstandinekî xurt di derbarê helbestê de nava we de heye. Hevdu temam dikin. Kemasiyê hev dibînin, rexnal hev dikin. Ew ji xwe pêwîst e, muhîm e ku ew hebe. Mamoste biborîn yanî rexnet nebe ne mumkîn e ku mirov pêşketin çêbe yanî. Eger em berin ser ew kê li ser mesela berhemên tên ku heta niha hatine weşandin pirtûkên te, Helbestên te biborîne. Helbestên te heta nihat kijan kovara da ya jî rojnama da hatine weşandin ya jî di malpare da hatine weşandin. Di derbarî wan de rexneyê çawa gihêştin te, çawa hatine pêşwazîkirin? Mamosta bi wer ke pêşî em alê neyînî de bêjin, neyînî ku alê pirtûk derketî vir de neyînî me pir kêm e. Ji ber ku kêm bînim e alîkî de xwe pê soyl dibînim. Yanî rexne ne wê bi rastî jî pêşketina nivîskêr kêm dibe. Lê wek din jî te got e, kîja kovara de ew kede mamoste ya çirûskê bû ya ronahiyê bû mamoste ya e, nûbiharê weyê de mamoste talî ya keskosor batman ev kovar derê wê de jî derker mamoste. Pênc kuwara de helbestê me derket û berî pirtûkê me wist. Berhemên te di gelek kovaran de li cûr be cûr bajarên Kurdistanê hatin weşandin. Nubiharê de, ronahî de, kovara Çirûskê de hatibûn weşandin. Lê paşê ew berhe ew helbestana we di pirtûkekê de anî ba hev, pirtûka te ya yekemîn di nav weşanên berhemên weşanxanaya na de Derket. Çiqas dem bûye ku ew pirtik hatiye weşandin kî ne derket? Mamoste du hezar û sêzdeh de derket we du sal û nîv nêzê sê sal e derketî û û weşanxwana xwe Îzmîr e mamoste metropolê. Li bajarê Îzmirê Tirkiyê ve derçû. Hezkiriyên helbestê helbesta te çawa pêşwazî kirin di nav xelkê de Bi çi rengî hate dîtin helbest pirtûka te? Mamoste pirtûk xwe pir tişta nav xwe tewîne. Tenê ne helbest mirov çay dibêje, helbest tenê evîn, tenê tê bîra mirov. Vê derê de mamoste wexta em serenav bêjin ku çi tu hatiba girî birî tan mamoste.

Çawa pêşwazî kirin? Yanî rexneyên ku hatî, fikrên ku ji te re hatî pêşkêş piştî derçûna kîtêbê çawa lê hate nêrîn? Mamoste ê ku xwendî û me vegeriyay yanî rexneyê erênî ji me re hat. Yani pir kêm belkî camêrekî didwa gotbe ev kelî tê de hene lê Buerim ê ku xwendî sûd jê girtin û ku pirtûkekî dewlemend e. Û ê rûspiyê me em nav nabêjin kiye wan jî heband acibandin awendin ku em buerin qedrekî helbestê tê de xwe de veşartiye tê de heye û nav yanî tiştekî qedr û qîmet ez jî buerim me kedekî xwî dan û wek vê gajeke were xuya kir me tê de herikandiye mamoste. Fêdî em helbestekê ji dengê te bibihîzin ji kîtêba xwe helbestekê tu dikarî bi xwe hilbijêrî ka temaşemanên me guh bidin helbesteka te ji dilê te û ji dengê te kerem ke. Amazonya, çiqas tu li xwe tê yî, ji nava te hatiye standin huner. Meymûna stranê xwe dilorandin û stranên belengazî li xwe pelandin. Ji tirsa van dikin da ku ew netirsin. Çivîkên venedar û di çavê min de difiriyan û ez jî. Ji te hatiye standin bê û rengê te yê çavê min hemwelatî ne. Çivîkê rengê axê wek rûyê min in. Pêlên te û yê dilê min bi hev re çepika lê dikin. Bajarê min wek te ye û libasê min jî wek me ye. Lê ez çi bikim tu ne Kurdistan î. Belê. Gelek xweş. Eger em hinekî vê analîz bikin, hinekî li ser vê Di vê helbestiyê de peyama te çi ye? Te bi xwest bi riya vê helbestê em çi bifikirin? Yan jî diyena me here ser çi? Mamosta vê derê min dixwest çiqa daristanekî, welatekî xweş û şêrîn û çi be lê ew xweşbêniyo me a axa me, welatê me kav jî be we kav lê me ji daristan û ceneta hinek welatan ji ber dilê min xweştir e û şêrîntir e û wê şêrînayî nayê jî me anî ziman mamoste. Dûrketin bi taybet jî ji welat dûrketin bi xwe re di dilê me de hesreteka bê sînor de afirîne. Em bixwazin nexwazin wiha ye. Meriv bêriya welatê xwe dike, bêriya axê dike, bêriya kokên xwe dike.

Ev bi wan helbestê dide nivîsandin. Tu di welatê xwe de dijî. Li ser axa xwe ye. Ti cara tu ji welatê xwe dûr neketiye. Hesreta te ji bo çi ye? Hesreta min mamoste çîroka vê helbestê belgeselekî de Amazonya meza. Rastî jî ew çol û daristan û ajalên ku civîk û ew tiştê ku man. Tenê vê helbestê re girêdayî nam. Bi giştir bîr. Yanî hesreteka ku van helbestan bi te dide nivîsandin heye. Çi ye hesreta te ji bo çi ye? Hesret. Tu bêriya çi dike? Ez mamoste bêriya Kurdistanek serb xwe. Ne tenê ez. Gel û temamê çar parçeyê Kurdistan. Azadiya welatê xwe, azadiya civaka xwe dikî. Belê, yanî bi rastî jî xewn û xeyalê me, hesreta me ew e. Ew hesret e va tişta li me de asoyê me û hişê me û pênûsa me digihîjîne hev dû. Bêguman yanî meriv kole be, meriv bêriya azadî dike. Meriv tî be, meriv bêriya avê dike. Meriv birçî be, meriv bêriya xwarinê dikê. Lê Kurdistan jî.

A gere ku bi te ew helbest dan nivîsandin çi bû? Yan ev helbest li ser çi bû? Çi bû ku ew helbest bi te dan nivîsandin? Wexta te te dinivîsand behsa wan çi bû? Em bêjin e, e, mijara wan Mijara çi wan çi bû? bû? Mamoste mijara ewil li ser malbat û derdorê ku e, civatê bû. Dore hinekî pêş netewbûn mamoste. bajar, navçe, bajar, netew, çiqa me rê da pêşiha mamosta. Tenê min got em binivîsim tenê ji bo yê heremekê, ez dihê me binivîsim, ez naxwazim tenê bim helbestvanê heremekê. Vêne te ji ber wê ke du serê pêşî de mamosta wek şêwaz serê ewil min klasîk dinivîsand. wek Seydayê Cîgerxwîn, wek Ehmedê Xanê Melayê Cizîrê û Meyla Tecgû helbesta klasîk wezn û kêşe û qafiye qafiye bû qalibî te dinivîsan. Belê mamoste bi rastî jî ew bû. Yanî heta deh sala jî nivîsandina min ew bû. Dû re ev fikirîm ku mirov binivîsîne wek Melayê Cizîrî tu Sînê wek seyda cîga xwe tu jê neborînî, tu nivîsandina te tenê cê xwe de mîne. Bi rastî jî me şêwaza xwe guhert dibêjin serbest, azad. Azad lê dîsta nav xwe de dihewîne. Lîzmê, qafiye û arguman, materyal ew tişt tev tê de hene, tenê vêzê azad. Yanî wek plastik. Ew guhertin te çawa ji bo çi kir? Em bêjin

Yani bala te çima bêhtir çû ser li helbesta serbest? Mamsa bi rastî me got heta vega seydayê cîgerxwîn û wanatî ew navê me ji Mertîn heta min destpêka baba Tahir Ûryan jî dest pê bikine ê ku me navê ne ji me wanakê mamoste min got em nikarin bi rastî ji xwe min kur werin min got şêwazê wan nikarin ji wan borîn. Ev tarzekî ji boî Roja îro ji bo ku ciwanê me îro azadtir dixwînin. Yanî tenê ne qafiye. Yanî qafiye nava xwe de thewîne lê me got bila şêwazekî cuda be wek ê cîhanê zehfê wa jî rêga mamoste vî şêwazî dinivîsê. Her her helbest vanek nasnameyekê ji xwe re diafirînê. rêçekê ji xwe re datîne û di wê rêçê de jî heta ku jê were dixwaze kalîteyekî di asta bilinda rengê helbestê ye di herî jor de bi dest xîne. Ez xwazim barem ser ew xandina te ya helbestê. Em bêjin helbestivanê Kurd ê ku tu dixwînî, helbestivanê cîhanê ê ku bala te dikişînin, bêguman helbestivanek Pêwîst e daîmen bixwînin. Bi helbestê re eleqeder be, helbestê bişopîne, helbestvanê li dervayê xwe nas bike û bizane. Di vî warî de tu çawa yî? Mamosta bi rastî jî kêm zêde ê Kurdî ê ku destê me giştê ê ku em pê elam bûne kêm zêde pirtûkê Kurdiyê helbest kêm zêde sedî heştê ev dixwînin. Wek dimî tenê ne ku helbest, yanî roman çê dibe, çîrok çê dibe, cerebandin vî alê hunerê de, nivîsandinê de çi hebe em dixwînin. Alê tirkî vêga em nû deh pazdeh pirtûk xwendin. Êdî jî hêdî hêdî mamoste em wa dixwînin, dişopînin feysê de û ser rûpelên kurdî belê wanakî em dişopîn. Yanî ne ku me qesta me tenê pirtûkekî me derkeve em pazinê xwe pê bidin. Em bêjin em nivîskar in wek Şamiyê û wek Ewka Xwal Alalûka bêjin em nivîskar in tenê na bi rastî jî ji bo çand û zimanê Kurdî em biparêzin. Kes tenê nebêje zimanê Kurdî ê axaftinê ye. Em bêjin ê nivîskiyê jî yanî. qa yanî helwesta me we rastî. Yanî e, pirtûxana Kurdistanê dewlemend bibe. Heke ew behrebe em jî bin dilopek vê cuyê de meşin em xwe pir keyf xwe ji dibin. Seyda pêşeroja helbestî bi giştî û di navê de jî pêşeroja helbesta kurmancî tu çawa dibînî? Yani îro gazinceke dibêjin helbest li dinyayê teng dibe. nayê xwendin eleqa deriya ber bi helbestî kêm dibe û wexta nîqaş bibe ser helbesta kurdî dibir da alozî hîn jî zêdetir dibe zimanekî dibin bandora asîmîlasyonê dayê zimanekî hatî dorpêçkirin zextên dewletê li ser Belê gelî temaşeya wan dihêja hûn dibîzinin dengê balafirên dewleta Tirkiyên şer li vir jî nahêlin em bernama xwe bi rehetî bi rêva bibin. Rastiya Amedê ev e tiştekî ne bi dest me ye û li cade û kolan û meydanê vî vî bajarî daîman ev deng dengê balafir û helîkopter û û û erebeyên eskerî me rê dibîze dilê însana dîşîne. Seyda helbesta Kurdî û helbesta cîhanê bi giştî. Yani em zanîn rastiyê kê ye gazincê ku rexne kê dibêjin helbest kemta xwandin, helbest teng dibe, helbest wenda dibe. eleqederiya ber bi helbestê ve kêm dibe. Ew problemekî cîhanî ye, rastiyeke di hemî welatan de heye û li di derbarê helbesta kurmancî de alozî zêdetir dibe ji ber ku ziman di bin zextê de ye. Ziman hatiye dorpêç kirin, ziman tê asîmîle kirin. Siyaseteka ku xelkê ji zimanê wî û nasname wî dûr dixit tê meşandin. Di bin va şerda da helbest tê afirandin û wê pêşeroja wî helbestî çawa be? Heta kengî em karibin vê yan di bin va şerda da helbesteka bejin bilind biafirîn? Sağolunuz. Mamoste bu erke ev girêdayê siyasetê ye. Taybet jî siyasete ku Kurdistanê didomînin ew in. Yanî siyaseta me a îro ê ku me diparêzin Piçekî jî rastî jî heke mirov gazinda bike şwa yanî bi rastî jî rast e. Asîm ne ji xwe heye sala ne salek deh sal bîst sal yanî sed sala jî didome not sal e. Lê rastî jî siyasetmedarê me rastî jî xwedî nivîskarê xwe derneket. Ta heta îro jî yanî ti siyasetmedar em îro dibînin serokkomar, serokwezîr, Çaxê ku her alanekî mitingekî kêm çarînek ê nivîskarê xwe dibêje. Dibêje Mewlanî ev gotiye, ez zan çi ev gotiye, çi ev gotiye. Lê mixabin ê me kesî negu ev alana de milyona bisat hezara negu Seydayê Cîgerxwîz ev çarîn gotiye. Melayê Cizîrê ev gotiye, Ehmedê Xanê ev gotiye, Mela Elî Findikî ev gotiye. Baba Tahir Ûryanan gotiye, Heta ku me û heta ku rûspiyê me ê helbestvan birêz Berkem Bere, Amîd bin Nas û Rênaz Jiyan û kes wana ke jî navê yanî pêdivî pî newîne. Xwedî derketinek lazim e. Pêwîst em şiyar bin li helbest û helbestvanê Teqas mamoste. Yanî divê ku bi rastî jî yanî ne ku helbestan bûye. Yanî ji ber ku xwedî lê nayê derketin. Ez bi wer nakim tu ava. Ew kê bifikirin Rêzdar Çetin Lodî. Kurdistan çar parçe ye. Welatekî mezin in. Mixabin parçebûna Kurdistanê bi xwe re derd û birînên gelek mezin jî afirandine. Çend helbestvanê rojhilatî welat tu nas dike. Çend helbestvanê li başûrî welat tu nas dike. Helbestvana wan helbestên wan te xwendine. Em bêjin hêjar û hêmin û e, Abdullah Goran Şêrko Bêkes û Abdullah Paşê ew wan hatin çiqas dûrî wanê ya ji wan çiqas nêzîkê xwe hîs dikî. Çiqas hewl didî helbest û berhemê wan bixwînî wan e, pênase bikî. Mamoste Şêrko ew ê ku navê te ji Martî kêm zêde me ew xwendine. Em dixwînin û em ne ku tenê pirtûkek tenê Çiqa pirtûkek kurdî derkeve, em xwe wek mirovekî xwedîpênûs mecbûr dibînin ku bixwînin. Heta ku mirov rastî jî nexwîne, asoyê mirov, hişê mirov naveve. Lê bi mebesta ew ke gotiye dîwarek heye, em bêjin berhemê wan bi soranînin, tîpî erebî tên nivîsandin, li vir kurmancî heye, tu bixwazî nexwazî lehçe ji hev dûr ketine, alfabeyê me cû dine, cû dane, wê jî dîwarek nava me de çêkirî em, Ji hev bê par dimînin. Lê lazim e ku êdî ew diwar bête hilweşandin, helbest nêzîkê hev bibe, hemî edebiyata her çar parçeyê Kurdistan jî were bahev. Min bi wê mebestê gotiye. Belê mamoste. Yanî bi rastî jî ewil ji ber ku em zimanê soranî û farisî nizanin, serê ewil vekirina vê cuyê wergerê çêdibe mamoste. Werger jî. û çêdibe çend pirtûkê weke Abdullah Pêşe weke Şêrko Pêkes weke hîn weke Dildar verdiyerin. Saya hene kavalê ku me û vekirî navê jî bijim êko aprêz Muhsin Özdemir. Belê Muhsin Özdemir di warê vergerê de rastî emegekî wî kedekî wî heye rastî jî. Yani Înşella hêdiyê dî bi rastî ji serê pêşî me ser asîmekî nêw çar parçe bi rastî carekî jî em bixwazin carekî jî tev çênabe. Yanî pêdî hêdî bi gav gav ew guerim înşella ew jî pêşerojê de û ber azadiyê bi hev dî ne ku hêdî em bêjin helbesta Rojhelat ya Rojava ya Bakur. Em helbesta Kurdî ya ne tewek. Mala te ava. Çetin Lodî gelek spasiya te dikim. Bername me gihişte noxta dawî. Sohbetekî xweş bû. Bi hatina te jî ez gelek şa bûm. Bi rastî helbestekî te yî xurt û bejinbilind û xwedî ruhekî kurdewer heye. Hîvîdarim tu her berdewam bî, tu cara helbestê de jê bernedî. Em ê te virêkin ji ber ku rewş aloz e. Di bajaran de gelek alozî derxistiye di van roja de. Bi rastî ji wexta mêvanê me ana li Amedê dibin mêvanê bernameyê em hewl didin ku rojekê pêş beriya êvarê wan bişînin malê wan. Ez şerm dikim, dilê min diêşe dema ku vê bînim ziman rastî ev e ku ji êvarê şinde meriv nizane çi dibe her roj kurd

Ez hêvîdar im bername li ser zaroka ye rewşa zaroka ye. Hêviya me ew e ku zarokên Kurda jiyaneke azad û ji êş û azarê dûr di nav aramî û aşitî û bixteweriyê de bijîn. Ez dizanim ku ew temennî ew daxwaziya hemî Kurdan e. Carekê din gelek sipas mala te avat hatî beşdarî bernameyê bûyî. zarok. Zarokekî bêdeng, xemgîn bû. Stranên wek xwe distira. Qura xwe şê dikir û dikeliya. Bi kulan û kilaman dikuliya di mêjî de. Beden hişk û mî jî pehtî. mîna silaveke bêdeng li min dadigeriya. Aliyekî wî bayên tayî bi şevên sayî re distira. Gumanên kitrûskan tim dijiyan. Şev û roj li hevdu de vediçirandin. Şevê di bedena xwe de roj ditefand. Peyameke gur, gotineke sor, tilîliyek ber bi jorê ve digot, Min çend bajar bi xwe tefandin, çend bajarên ta girtî, avis û yin ji min welidîn. Çend bajarok dawî û bêdawî bû. Tu dizanî. Dawî ya bêdawiyê jî tune bû. Tu dizanî dawî ya bêdawiyê jî tune bû. Gelê temaşevanên hêja bernama hest û helbest vê carê jî li vê derê bi dawî dibin. Em hêvîdarin ew dema ve û hemî demên ve Ji zilmê, ji zordariyê, ji îşq û janê dûr di nav dilşadî û bexteweriyê de bin. Bimînin di xweşiyê de.